A baumi le kha bantuk si kha bantuk si ti ahcun a hika i ei ti sawmriat pariat tein ka ṭuanpi hawi hna zong kha aa rak ka theithiam hram u timi te kha Mah hika hin sawmriat pariat tein nihin tiang nunak a pemi hna kan pasal ṭha hna, kan nusal ṭha hna upatnak kan pek hna. Hi sawmriat pariat timi hriamtlai kan rak thawk ahhin kei hi

Ka pa le nih hi tapung an kah hna timi lawng hi ka rak theih. Cun Lashu ahhin siang ka rak kai i Lashu ahhin ka va um tikah hin Kachin hriamtlai, Kachin tapung an um ti kha Kachin pawl he ka hawi le pawl nih an chim tikah hin an Kachin tapung pawl hi an rak kual tuk hna. mah khan ka lung hi zeitin tuk um ya ka chin tapung hi ti kha ana ual tuk tikah khan ka lung chung hi zei cara mi hi ramlak i umi ka chin tapung an ti mi hna an ka alamang mi hna kan pa le paul ni sufon ni zei de ana uar no chan mi ti hi kai fiang bak lo Cun Laitlang ah ka pa thihhnu i kan tlun i Hakha ah ka um ahhin Kaw-Rakapaw hi ka hei uar ngai rih ko. Ah mah hi zeitin ah tapung timi le Kaw ralhrang pawl hi mah sal ah chan ka ti lai maw? Mah kaa chung i an kan hlen khawh ning kha an kan hlen khawh ning kha zei nak kai fiang ti ahcun kei hi China pine bolong ka rak chui Hakha in Rangkun ahin atu ramlak ka rat thlan ahin bolong ka rak chui hin Hi midang tai le cun kanmah Chin len Chinpi nih ai awchuihmi hi kan i thlau tuk pinah mah i thil an ei ning, an dik lo ning hi kai fiang chin lengmang. Oh, mah ruangah hin pei an rak doh hi ti kha an rak tia lo tuk hi ta. An rak dik lo tuk ta. Uknak ti hi kai fiang. Duhsah duhsah in kai fiang. Kan siang kan kai, khan cun hawi ah kan um tikah atu bantukin Hakha khuachung nih hi kan civil society minung kan tlon lennak i bawi le bawi lo kha ai thlau tuk ning kha Cun Kawlram te hna i kan va tlawn te hna i thim paoh an kan ti ning. Takhan si lamang e sawmriat pariat a vun phak i rengkun in sanda an piah i mah lio khan cun radio te i tlaih i BBC le VOA te khan rengkun ah ma cu an tuah cang timi te kan Hakha he kan rak Chat tiah Hakha pumpi in a nungmi le a kal kho um kho paoh cu ngakchian upa tiang hi Hakha sandah piah si. Hakha sandah kan piah ning hi phun dang te si. A chan cu Siangngakchia le mino bu tikhin kan rak um hna i, i siangngakchia hi Kawlram pumpi aiawh sandah piah khan siangngakchia i kan hman hna. Mino bu nih khan Hakha kong le Chin Hakha peng vialte hi tikhin rian kan rak pe tiin ka thei. I khalio kha Kawlram pumpi sanah pia hin Hakha hi kan rak samat bik rua tiah ka ruahnak cu. Hi ngakchia nih hin a tla cang i Newin cozah kha siangakchia hi Kawlram chung i khek ka le lei vei lei pehtlainak kan hman hna i kan i Hakha peng cu Hakha nih hin mino nih hin uknak he kan rak lak i Thlahnih hrawng hi kan uk rua ka ti Hakha hi. Mah i sandah kan piah lio hrawng hrang ahcun a tak tiah a thi cangmi a tum ka kawi pa Uk Lian Thang. A chan cu siang a chia in tlaih dih hna. Uk, lak, Uk Lian Thang lei keimah he kan rak luat. Tlaihnak in kan rak luat i kanmah pahnih nih kan a hmu ṭhan i ta kan hnee ummi kha kan hruai hna i Hakhapi hi kan teinak kha si. Mah te zong tuan bia a mu. A thi cang Uk Uk Lian Thang. Hi hmai hi ti a hruaimi bak hi mithi cangmi Uk Lian Thang le keimah le Raymond atu Remun hi kha zeitik a phak cang hi Kachin ram in kan rak tlun i ani hi ID nih mi China lei ah ma um kha zeitik um ka hmu kho ti lo anung rih lai Raymond timi hi Hakha pi an an am an chok ngam ti lo siangak chia vialte kha an tlaih dih hna tika khan hui tu vialte kha an rak tlaih hna i Mai Hakha pi hi ti a pum than kho mi hi Uk Lian Thang le keimah bak kan si. Hi ti hmai a nawn mi hi Raymond kan pathum bak hi thi ngam mi hmai ah a rak nawn mi kan si Hakha. Ma kan thongtla siang a chia vialte hi kan rak chuah hna kan hruai mi na mi bu nih Hakha hin ma kan chuah nu saupi Hakha hi Kai pale cun thahnih hrawng hi kan uk rua ka ti. Hakha pengpi hi atu i sana piah pawl nih hin mah kan uk ah hin an kan hruaitu pawl cu ha kan uk ah an kan hruaitu pawl cu siangakchia

Kei hi mipi le atu bantuk siung i tthan ahhin ka rak si. Mah nih cun sammat taktak in sau ngai kan hruai khawh hna Hakha pengpi hi. Kawl ralkap nih atu bantuk in hriamnam tlaih in uknak a ngun lak tikah hin kum thla saupi Hakha he kan rak hun ṭhawl khawh. Anmah hna nih cun hruainak in siangngakchia kha a dang tein a ṭhiu ve i a ni hi cu Kawlram le kanmah Hakha, peng- Hakha pehtlaih ding, ei le ding kong kan rak hman hna. Mah hi an hruaitu hna hi atu a thi cang si an ah atu uk lian Sang Sang Zam Hung zong hi a rak tel i a thi cang. Sang Zam Hung timi hi mino te si Kachin kan kal ah a thi. Atu i Pu Sui Sui Hin atu hi uh, neihchia lei a vei kho ngaimi Sui Hin Pu si hi atu Rangoon ummi zong khi aa rak tel. A hak ca lei hruaitu ah um. Ti ka thei do ti hna lo. Mah cu mah ka ruk pahnih cu rian kan tuan i khai cun. Takhan kan hruai chua na hi ti keimah ka ruah ning an khat liu te khan ei tie i Ana kan rak lak thlenhnih chung ah Hakha peng hi kan tlawng pah dih ngawt. Mah hruai i hruainak ah hruai ding ungsan kha a khua kip ah kan chimh hna minung pakua i thim u timi kha. Takhan kan vun kal i kan kal kho ngai ma liu ahcun uknak vialte Hakha kan rak tlaih tikah Chinpi ne tiang khin kalh seh tiah atu Falam hna hi kan rak tlawng hna. Thantlang hna hi kan rak tlawng hna. Takhan tawn khawhnak zat cu. Takhan kan rak um i Ana awin lak tiki Kawram pumpi tabeih sakhan hi an ting thluah ma an ting thluah ma Rengkun in mandalin. Atu bantuk siangngakchia nih miuh kip ka rak uk si. Mah tapaih sakhan khah ka kaa palh lo ahcun anu bik Hakha tapaih sakhan i an kan lakmi si. Kawlram pumpi an lak dih hnu lawng an khuakip i atu bantuk tapaih sakhan cio cu tuah sakaw. Mah i an lakmi vialte an Hakha hi anu bik an lak i Zaan ah hin a hnu bik khan kan soh i zaan timi in kan rak ra i Hakha peng Hakha pawr hi cu atu chun cung in atu hi thinghual hin atu leilet in chawmpha hi kan phaknak si i i mah lio ah hi siangngakchia Kawlram pumpi siangngakchia rak hruaitu hi Kai palh lo ahcun atu mithi kan pu Sang Hlun le atu cu a nung rih pu khua uk vian hi atu lio i kanmah ECA hi upa ṭuan ve ko hi. Anmah hna hi siangngakchia hruaitu an rak si hna i anmah hna hi tlawmriat pasarih masing ha paruk hrawng ah dik Atu bantuk siangngakchia hlohsiam u an i tel tikah hin sianginn an rak chuah bal hna. Sianginn chuah bal hna. Atu sawmriat pariat hen cun an mana hi siangngakchia hruaitu khen an rak um i Chin ah khin an chim ning kai palh lo si ahcun Rengkunai atu Mingkunai te pawl hi Mingkunai hi mah 88 buai lio hen siangngakchiapi hruaitu bik a rak si i an min rak thang tuk. Atu Minku Naing le Kuku Ci te paoh hi an rak si. Mah hna poah hen aa rak an rak chawn cang hna. Cun anmah siangngakchia nih hin India tanzung hi an chawnh cia hna. Atu kanmah Chin siangngakchia hruaitu nih hin India Rangoon i India Tanjung nih an chawnh hna tikah hin Kalain rak ra ko uh kan rak tli lai ti phun khi a si lai cu. An rak chawnh cia tikah Chomphai kan phak i Chomphai upa he in a chawn ve tikah anmah center bak hin ei le din le vei refugee in an kan rak peknak khi si. I refugee te hin kan rak um in Chomphai ah hin mah hin Rangoon Mandalay cun Chin len chung in thlanglei chaklei vialte Chomphai ah kan tong dih hna. Chomphai ah hin. Chomphai ah hin a thla in kan um sau ngai te. Kawl ah hin mah lio ah khin bama Myanmar na ngan lo sanya changta te maka ane ti mo zai in ti dik. Ma hi siangakchia kong siangakchia zong hi Mandalay in Rangoon in Sakai in an rak ra di ve. Mun kha te a kan um ti di. Ma chomphai kan um lio ṭhatnak cu Kawl lei a tli mi a rak za Mi doctor te, engineer te na ngei a thei pa mi hi zaan fatin lawng hi atu Kawra hrang chiatnak le Kawram tamai le atu hi an kan cawnpiak. Tompai ahhin mah hi kai pal lo ahcun man nih minung hi kan tam bak. Zahnih leng ma kan rak si lai ka ti. Mah khan duhsah te mah ka theih dan ahcun CNF hi a rak um ti bantuk a rak sa i atu kan pu lei ahcun mah lio an kan hruaitu cu atu siangngakchia lei in cun atu A kan pu Zing Cung le atu Pu Khua Uk Lian te, atu Doctor Sui Khar te an si hna i anmah a thli te khan atu vei cu Pu Sang Hlun te pawng cu an kan hruaitu hi an si. Hakha thli tein sin ep ahcun an rak ṭhawn ko rua hih. Mah khan ka sin ah kal ding salai ti si ka sin ah training ralkap training kai ding salai ti si tikah ka nih kai a rak tli mi paoh kha a thli te i chimh si maka khan kawl he vei a kan tam tuk i mah lio ah hin church thimnak nawl an kan rak pek Pauda ram tang ah hriamnam a tlai lai. A tlai duhmi cu kal ding, sana hohmanh chimh lo ding ti kha kai kaa ruah ning ah zaukhat hrawng hi duhthimnak an kan rak pek. Mah hin a kal ding le hika hin a rak um ding le cun atu khuachung ah luh ṭhan in A kalmi nih hriamnam va tlaih i theding va cawn i rak kir tikah hika hmunhma um seh tinak ah hmunhma a rak zohtu ding le cun ram chungah an luh ṭhan tikah atu i mi auh ko lai i. Ka ti lai maw, a chung in he kan ca rian a ṭuan hnga ding ti khan pu thum ah kan rak ṭhen hna. Puai thum ah mai a duhmi ka tlai bak lai. meithal ka tlai bak lai ti a duhmi phuai khat cu hi ka ma hin phuai khat cu kai kan lut ṭhan lai a chung he hi thiamtlaihnak ca hin phaisa le sinak he chate mipi bia a chimmi kan mak kial tikah cak seh tinak kha phuihthup in kan rak ṭhen tiin ka theih. Mah hin kei hi a kal vemi ah kai tel. Kachin ram kal ve ding ah kai tel. Mah kha a thi te kan rak tuah hna kawl pawl theih lo le a ho hmanh theih lo a kal hna kha a to to in an kan ṭhen i kei hi to Pahnihnak ah kai tel rua ka ti. Hakha, takhan kan a ṭha ni kan thiamnak lam cio pakhat atu KIO Kachinam ah kal cio ka si. A tohto kan in kal na i Kan kalnak cio kan kan va chuak i KIO hriamtlai sakhaan hmuhnak paohkhat tadin va pek si i keimah le group hi pali ma kan rak si hna kha. Kei kha khampat khin ka rak kir ṭhan i phaisa kan neih ti lo caah Hakha ka lut ṭhan. Haha khan ka hawile he khan hmapung ti lei khi kan lak than kan i cu a cung in kan kal mi cina lei in khi a kanh lei in hi mah lio i ka rak theih mi cu ka philh lo ahcun Chawmphai kan rak um ahhin Chawmphai kan rak um ahhin atu an kan hruaitu pawl nih hin Bawi, ra. Atu Champhai kan rak um an kan hruaitu pawl hin hniamtlaih hi kan miphun nih meithal tlaih hi a zaam a za lo ti hi nu le pa, upa hna he Hakha an thlah hna, Thantlang an thlah hna, Tidim lei an thlah hna, Rengkunna an thlah hna ti hi an rak thlah hna. Pakhat ka hawipa hna cu mah thlahmi ah ai tel i kannih Hakha Thantlang lei kha cu tlaih a za cang. atu sawmriat pariat atu mino kan meithal hi kan tlaih ah a zaam a za lo ti kha an rak hal hna ti ti si ma in kai fiang mi cu kan ni Hakha Thantlang lei upa rangkun tiang an va hal mi hna kan pa le nin a za bak cang fia mi tlai cang ti ka si Mah ruangah Kachin ram lei ah cun hriam tlaih ding ah le hriam thiam ding ah le hriam hmuh ding ah a thli te cun kan va kal mi si. Hi Kachin ram ah hin a ka kip ah Kachin sakhan cio puai cun va chuah sakaw anmah nih hin an kan rak pumh i Kaa khat ah, sakhan pakhat ah an kan pumh i mah kan an pumh, mah cu kan an hmuh ahhin kan rak lawm cio na. Ahohmanh a ṭilṭuak thi kan rak um lo. Mah le lam cio kha an kan sui piaknak cio hin kal si kaw, a ṭilṭuat kan um lo i kan i lawm tuk hna. Mah kan i ton ni cu hmun kha tiah atu i Laiza an ti lengmangmi khi ai u i an headquarter ah hin Kan dihlak khan ke te cun ralkap nih cun an kan kalpi. Eh, mah lio i Kachin ralkap kan hmuh hna i kan hmuh hmasa bik hna cu an meithal tete he nu pawl pakul hrawng an si. Mah i ka lung ah a ummi cu nu man nih hi tluk an thlen zapi te he cho an kai cho an chuah kan i kan tum lai ka sako kan ka lung a ummi cu nu man ni hi tuk mi phun le ram ca rian an tuan kan i chi lai pa tu mi atu hi a thok me kan thok ri lo thok ning a atu hi kan i ton hi si ti kha Ka ning a rak zak ngai, keimah tein mu. Amah paw kha, nu paw kha, ee! Hi tluk in nu hmanh nih ramlak ah hriam an rak tlai i kan hi Laimi, Chinmi ai timi kan au kan khuan le nih atu hmanh ah hi atu hi a thok ding lawng kan si rih ka ti ka chim pawl ka rak hmuh na ka ka uar tuk na piot tha lo maka kan miphun ni siseh keimah zong kha anmah ka hmuh na ka sa a atu lawng kan i thok kan na tim ti ka sa ko kan in ka rak zak nain ka rak uar tuk na tikah khi kan lung khi ka lung hrim ke ca a ka thawhter tuk ma ca kan dihlak cun kan va phan i headquarter atu i nora pa ti nak ah cun eh training sakhan pi kan phan i zan lei pathum hrawng kan phan i ah kan sameng kan kongh di le zan Zanlei pathum pali hrawng kan phan in dawh a thaizing ka pali ah an kan thawh le training caan kan pek cawk ko cu dinh caan a um lo khoih caan a um lo zingka nan kai cawlh lai ti se pali an kan thawh khan cu kan i ngaih tuk tiawk tha lo ching chang kan tho kan tli Sayapa nih cun an kan vun mongh. A ka cu kan zei poi rih lo. Thi kan uar tuk cang. A, a thaizing a vun ba pah cang. A zerh khat hrawng cu a tho kho ti lo. zinglei firfung in rak lei cang si tam deuh ko cu hram sa ko cang e zei thawh me kai thawh ti chiu kha tam deuh cu an hram lai da ka ti kei cu ma lo cu nem mam ka uari tho tho ko Hi mah hi thil kan duhmi cu kai thei dingah cu a shu da ti lo cu tidim falam akha min tak kam palem matupi hi eh min dap tlei kan um lo ka palet Malay lei zong Matupi hi cu kan tling bak mai a rak kal mi hi sawm riat le paruk na si zeizat ti awk kha ka thei kho ti lo i Kachin kan phak i ṭhe nih an kan pek colh i ṭhe nih an kan vun ṭhen dih i anmah zong i Kachin theih awk in mah hi an pawl a si an rak nei ti si. Kachin hi Sui le Ngun Causing a rak i pawcawmnak a rak tuahmi Topui Chinca kum thu an thu lai ti. An lei adang tang i Arab tua chung tua mi pa an mah hi Chin miphun hi som thum som li cha an tang ve. Mah an tlai hna hin kai fiang mi cu Chin miphun thlanglei lai tlang zong an tam ve cang. Hi ka zoh hna i Kawlram chung i ummi miphun cu ka sin ah an tling bak. Choh Sing le Sui Kawl i a, a paw ai cawmmi mino pawl. Cun Kala zong ah, hi Mizoram i Kala pawl si zong ah minit